اے سامنے جیڑی پل پئی ہے نا پل ایں پل دو تو شہزاد ویلے منڈے نے رکشا کراس کیتا آئی تے ویڈیو وائرل تھی گئی آئی اے تک پل چل کے نا میں تک دکھے نا بیور اے علی پولی وے چیک کرو یعنی کہ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے ساڑے یار دوست اب آپ صاحب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ترے ڈینھ بعد ولاگ پیندے پئے ویور ولاگ ماشاء اللہ دبنگ پیندے پئے خابسورج ہے ترے ڈینھ دی ریزن مسئلہ اے بن گیا ہی کہ تہاڈے بھرا تے تہاکوں پتہ ہی کہ بھریس خراب ہن بھریس بنواون دے چکراں دے وچ نا تے چکراں دے وچ وچ بھرا تہاڈا بھریس بنویندا رہ گئے تے بھرا تہاڈا دور دراز تک رہ گئے لیکن ماشاء اللہ بھریس تھی گئے اوکے بوٹ بن گئے اپنے اوکے تہاکوں بھریساں دا تے پتہ نی لگنا کہ بھریس کیا ہوندے اے جیڑھیاں مسوئی لتاں ہوندیاں بھریس مسوئی لوہے ہوندے او والا۔ کیونکہ او اساں کیتے بنوا ماشاءاللہ ہن وی آئی پی کر کے تے باقی تاکو سارے کو ماپتا بھرا ساڈا السلام علیکم ڈھیر سارا تھی گیا دوجی دفعہ تے جتنے بھی یار سو دوست دیس پردیس والے سا کو ڈے دے بین خوبصورت جے ولاگ کو سرائیکی کلچر دے پیارے جے کلچر کو جلدی جلدی ساڈا چینل کرو سبسکرائب خوبصورت جی ویڈیو واچ کرے ویڈیو واچ کرے سو مہربانی ہے تہاڈی دلو کیونکہ ویڈیو واچ کیا نہیں کریں دے پے ساڈا واچ ٹائم دا ویورڈ پرابلم چلدا پئے ریکویسٹ ہے تہاڈے اگوں سارا واچ ٹائم کمپلیٹ کراؤ واچ ٹائم تے محبتاں ونڈاؤ تے فیس بک پیج تے ساڈی ویڈیو پہنچدی پئی ہے تے فیس بک پیج بھی فالو کرے سو سلیم کھوکھے والا محبتاں ونڈے سو اوندے تے پیاریاں پیاریاں تے تہاکوں ساڈا پیج محبتاں بھرا ویڈیو واچ کرے سو لو یو ٹو تھی گیا ڈھیر سارا تے اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے اپا ولاگ کیتا خوبصورت جے انٹرو تے خوبصورت جی پیاری پیاری گرین گرین پیارے پیارے پودیاں تو پودیاں دا لوک چیک کرو ماشاءاللہ کیا بات ہے کیسے خوبصورت جے پودے تے بڑے پیارے پیارے میرا دوست میرے نال ہے میرا یار بوٹم تے ماشاءاللہ اے وی ولاگ تے رلے ہے تے باقی تساں ایویں جڑے رہسو ولاگ دے نال نال آج تاکوں پیارا پیارا خوبصورت جے سین ڈیکھیسو واکر چا کین آیا سے کلے ودیا سے تے باقی جڑے تاکوں بریساں دا ذکر کریندے پیا سے بریس ساڈے اے ہن چیک کرو اے آلے اے بوٹ نواں پاچ گیا کیونکہ پہلے بوٹ ترٹا ہویا ہی سارا تے بقایا لوہا شوہا سارا ہر چیز ریڈی ٹیٹم ٹیٹ تھی گئے تے باقی اساں اسے گل واج اساں آکھیا اپنے پیارے جے ویوراں کو ولاگ ڈیو دبنگ خوبصورت جا خوبصورت جے جگہ تے پیارے پیارے محل لو بزرا کیمرہ مین کرو باس تے ماشاءاللہ تو کو آج دی پیاری جے جگہ دی لوکیشن دکھائی ہے تے ایویں بیک سائیڈ تو گھوم دے آؤ ساڈے فرنٹ تے آؤ تے واکر اساں کے گھر چا کہنا ہے اسے واکر ساڈے کول ہے کہنا تے بھرا تہاڈا کلا کلا وڈے پیا تے موٹر سائیکل دا سہارا گھن کے ولاگ بنیندا کھڑے اے جیڑھے ساریاں چیزاں ہن نا اے ساریاں ترٹ گئیاں ہن خراب ہو گئیاں ہن ہن مزید اساں ماشاءاللہ سارا کوئی رپیئر کرا گھدے ہن کافی ٹائم چل ویسی تے باقی تہاکوں ولاگ اج دا لگسی پیارا جیہا خوبصورت جیہا پسند آسی انجوائے کرو ساڈا ولاگ تے ماکا وڈیسو تے ویڈیوز سکیپ نا کریسو تہاکوں پیارے پیارے ولاگ ڈیکھن کوں ملسن ساڈے چینل تے۔ اور پیاریاں جیہاں محبتاں کرے سو تاکہ میں پیارے پیارے ولاگ دیکھن کو مل سر رہا دے گلا ہی گلو بیٹا کھڑے کیونکہ سفر کر کے ایسے خوبصورت جہ ویو تے خوبصورت جہ کلچر تے ماشاءاللہ پیاریاں پیاریاں ثقافتاں اوکے راسو نال نال ویڈیوز سکیپ نہ کرے سو سورج دی روشنی نا بڑی تیز ہے ویور بیک سائیڈ دے سورج کھڑا ہے تیا لیکن تیز بڑا ہے اصل نا ماشاءاللہ نہر دے کنارے تے ودے تھے تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی ٹھنڈی فیل فیل ہوا آندی پہ لیکن سورج دی روشنی بہت تیز ہے سورج دا نا فل تیز ششکا آندا پہ لیکن ششکا حال ہی آندا پہ لیکن کوئی پیاری جی جگہ تے کھڑ کے نا خوبصورت جی جگہ تے کھڑ کے پیارا جا انٹرو کرے سو تے میں دا ماشاءاللہ تاں کو چس آوے سی لیکن فی الحال نہیں فی الحال تھوڑی جی میں ٹریولنگ کر لوں تے وال تو کو چل کے محبتاں بھرا پیغام تے محبتاں بھرا سٹارٹ اپ تے محبتاں بھرا آئے آئے انٹرو کرے سو اوکے راسو نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی ویڈیو سکپ کر ویسو تو مزہ نہیں آونا یہ سامنے جڑی پول پئی ہے نا پول ای پول تو تو شہزاد ویلے منڈے نے رکشا کراس کیتا ہے

کیا بات ہے ہیں اے ششکا ہی اپنا ہے ویور مچھی پکڑا نا دا لالا کشا آئیے آئیے حالی تک کر کیا نہیں آئی ویور چلو کوئی گالی نہیں آئی تو انہوں دا نصیب ہے سڑا زور دا کیا نہ آئی نا میں تے میرا یار گھوٹا اے بلا سا کٹھے سورج دی کرن ایڈو پوندی پہ بڑے زور آن دی تے چہرے دا رزالٹ سڑا پھکا پھکا آن دا پہ وسی لیکن چلو کوئی گالی آپ خوبصورت جگہ دے چل دے پہ ہیں اوتھے چل کے وی آئی پی بیوٹیفل انٹرو جڑے لگا نا ہائے ہائے ہائے میں تو چس آ ویسی ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے جانور بھی دیکھو چک دے ودن ٹھنڈی ٹھنڈی فضاواں دے وچ تے خوبصورت جی ہریالی دے وچ کیا بات ہے ماشاءاللہ خوبصورت جی جگہ تے خوبصورت جی انٹرو تے میں دا تھوڑا بھیڑا تو چس چوا دے گیا او بیک سائیڈ دے بھائی کھڑے تھیا او سامنے بھائی کالا اودے کول پوچھے سے کہ بھائی اساں ویڈیو بڑے اسو سکو کوئی ایشو تک ہے نہیں سائڈ تے کیونکہ جگہ بڑی سیفٹی والی جگہ بڑی خطرناک جگہ ہے لیکن والا تڑا بھرا خطرے دا کھلاڑی نہ ہوے تے ول مزہ نہیں آندا کیوں بوٹا ہاں بوٹا ما دے ہاں تڑا بھرا خطرے دا کھلاڑی ہے باقی اساں ماشاءاللہ وی آئی پی خوبصورت جی لوکیشن تے خوبصورت جی جگہ تے پہنچ چھان تلے بھائی جان چھان تلے چھان تلے ہاں ہاں ہاں سبحان تیری قدرت اج دی بیچ بیچ بیچ بیچ بیچ مایا دا سنگت بڑی پیاری اور خوبصورت جی لوکیشن تے ہیں بس سٹاپ سٹاپ سٹاپ سٹاپ بیک ذرا بیک بیک بیک ہاں بس بس بس بس بیک سائڈ تے خوبصورت جی بوٹی تے پیارا پیارا انٹرو تے پیارا جا خوبصورت جا نظام سبحان اللہ سبحان اللہ چیک کرو ویور کیسا پیارا ہاؤس ہے اے ایک وہ ہاؤس بھی آکھا ویندے بیوٹیفل محل بھی آکھا ویندے تے سامنے ساری سائڈ تے پارک ہے تے خوبصورت جیہاں نظام تے پیارے پیارے گرین گرین پودے بند بند بند بند بند بندنگ بندنگ بندنگ بند بند تے پیارے پیارے پودے لگے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک جڑے لاپنگ فرصت دے سی نا ویور تے اپنی میں ماشاءاللہ پیارے پیارے خوبصورت جے پودے لاونے نا اپنے محل دے ویج ہائے ہائے ہائے چیک کرو ماشاءاللہ کیا بات ہے اچھا ویڈیو کوئی تھوڑی زیادہ وڈی تھی ویندی ہے ایویں محبتاں کرنے راونا نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی اوکے ویور اوکے باقی ویور ماشاءاللہ اساں اگاں چل پے ٹریولنگ کریں دے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے تو پیارے پیارے ولاگ دکھیں دے دکھیں دے پیاریاں پیاریاں جائیاں تے ماشاءاللہ خوبصورتی دا راز سریکی گاؤں اور سریکی کلچر خوبصورت دیاں اور بس سریکی دیاں ثقافتیں بھی تے پیاریاں پیاریاں ہونیاں نا ویور

اے درخت چیک کرو ویور کیسا درخت ہے کیونکہ او سائیڈ تو سورج دی روشنی پوندی پئی ہے نا درخت صحیح نہیں نظر دا پیا چیک کرو بڑا پرانا درخت ہے اتے شاخاں چیک کرو کیا بات ہے ہائے ہائے ہائے قدرت دا نظام خوبصورت قدرت اور اللہ پاک دے نعمتاں نعمتاں اوں آکھے کہ اللہ پاک دی کیڑی کیڑی نعمت دا شکر ادا کرو ہر نعمت دا شکر ادا کیتا ویندے ماشاءاللہ باقی ماشاءاللہ ویور اتھو انٹرو کر گی دے اپا پیارا جیاں سورج ماشاءاللہ پیارا پیارا خوبصورت جیاں ویو ڈیندا پہ میرا تھوڑا بلاو بھی تو خوبصورت جیاں سین تو انٹرو کر کے بیندا پہ باہر اوکے باہر نکل آئے ہیں تے مزید تو ساں اپنی محبت کرو پیاری جی خوبصورت جی تلے سورج دا نش پانی دے وے تلے کنارے دے آندا پہ ویو اٹھے وے ویور اتے ماشاءاللہ سورج کھڑے تلے پانی دے وچ چمکدا پے ماشاءاللہ اس جگہ دے اسا ویلاگ کم بناون گئے اسے ماشاءاللہ کتنی پیاری جگہ ہیں پکچر شوٹ کی دی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت جیاں تے ویڈیو بھی بنائی ہے ویلاگ بھی بنائیں تے میں آدھا سیں کیا بات ہے چس آ گئی ویور آہ آہ سبحان تیری قدرت اللہ کوئی کوئی جیاں پیاری ہونی ہیں ماشاءاللہ خوبصورت لگ دی ہیں خوبصورت دے باوجود ٹھنڈا فیل تھیندے موسم بہار

سارے چینل تے یار سارے مچھیاں پکڑی پین چھکیا او کام گلالا سورج آہا سورج ساڑے نال ودے سورج ساڑے نال نال چلدا آندے تے اساں اپنا ولاگ گدی آنے نال نال ایڈو ماشاءاللہ پیارا جا بغیچہ نیبوان دا فالچیاں دا ماشاءاللہ اے پردیسی بیرا جڑے سارے ڈے دے پین نا ویڈیو پیارا جا کمنٹ کر کے ڈسا کرو کہ تاکو ساڑی ویڈیو کیسی لگ دی تاکو ساڑا ولاگ کیسا لگ دے اپنے نظارے انہیں ساڑے خوبصورت جا او سارا فالسیاں دا باغ ہے لیکن اتھے کہنا سڑک کہنی میں دی سڑک ویندی ہو گیا نا تاکو میں دکھاواں فالسیاں دا باغ کیونکہ تھوڑا بیرا سپیشل پرسن ہے این دے نال بنیاں تے نہیں وائن سکتا ایک کھلے میدان دے چلن دا رستہ ہے تے کھلے میدان دے ہی اساں چل سکتے ہیں نہیں تو تاکو چل کے اتھے ویزٹ کرو بابا فالسیاں دے بیچ کیونکہ فالسیاں دا سیزن ہی آپ اپ ڈاؤن چلا گیا چلو بٹ کوئی گالھ نئیں سورج چیک کرو ول سورج ساڈے نال آندا پئے۔ باقی ویور آپاں لہہ چکے ہئیں گاؤں دے وچ چھوٹا جیہا آبادی دے چھوٹے چھوٹے گھر تے چھوٹے چھوٹے معصوم معصوم خوشیاں کہ جیویں کہ تہاڈا بھرا آپ معصوم ہے تے ایندیاں معصوم معصوم خوشیاں وی نال ہن تساں سپورٹ کریسو تاں بھرا تہاڈا کامیاب ہوسی اوکے۔

تے باقی او وچے وچیندا وا تے اساں اولا گلے وچ انفیکشن وی ورڈ گلا اس گالو آ چس نکر ویندا پیا چلو کوئی گل نہیں باقی ولاگ ماشاءاللہ وی آئی پی ہے اے آخری آرام کا الوداع آخری آرام کا روڈ ساڑے گاؤں دے دیکھو ایویں دن کیا بات ہے سرکار کیا حال ہے چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم معصوم خوشیاں تے پیارے پیارے بھرا بالنگ بٹھا ہوئے بھی کر بال کھیڑ دے بیٹھے دیوار نہ لاکے سارے دے ایک ٹائم ہی ہے اساں نہیں نہ کھیڑ دیا سے ماحول بڑھیں دیا سے پیارا جی ہے وی آئی پی خوبصورت جی ہاں

اپنا ریلوے ٹریک اپنا ول گاؤں دی انٹری تے ولا اپنا سیدھا چوک اوکے اے اپنا ماشاءاللہ چوک اوکے تے نال سڑا ویور بھی نال ہے گا تیری خیر کیا بات ہے اے اپنے پکے بھی لاگ دے دے تو سڑے دے بھی نا یار ہی میں نہ کیتا کرا ڈٹھے کرا یار تے باقی ماشاءاللہ اپنا چوک جڑا اپنے کیبن دے نال کر کے مشتاق چوک ہے چوک دے آمد و رفت جاری ہے میرا یار بوٹم آدھے

بال کافی ڈیکھ کے نا ولاگر بن ویسن آہستہ آہستہ بھرا تھوڑا کامیاب تھیوے یا نہ تھیوے اے ماشاءاللہ ولاگ ہی کامیاب تھی ویسن تے باقی میں نال مزید محبتاں کریسو سپورٹ کریسو راندے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں دلوں معذرت کرینے ہیں خوبصورت جئیں کیمرہ مین کرے پکڑنے نا قابو کر کے تے باقی اساں ولاگ دا اتھے کریندے پے اینڈ خوبصورت جیاں اور پیارا جیاں لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں گلے دی فیکشن دی وجہ تو کر کے نا بولا نہیں ویندا پیا